Sou, Dir Dammen an Dir Hären, mir wënschen Iech dann emol häerzlech wëllkomm. Mir sinn och frou, dass Dir de Mëtten esou zahlreich bei eis komm sidd. Dat freet eis natierlech ëmmer erëm, wann Der alleguerten do sidd. Mir hunn decidéiert, de Mëtten eng Pressekonferenz ze maachen, wëll mir, Als Secteur financier vum OGBL, genau esou wéi de Secteur services an énergie vum OGBL, mir haten Iech et d'lescht Joer gesot, ugekënnegt hunn, eis Kräften zesummen ze bändelen, wëlle mer an deem Secteur, an deem grouse Secteur, dee Secteur financier, eebe gemeinsam Approchen hunn, awer och gemeinsam Sujeten ëmmer erëm identifizéieren, déi d'Salariéen an deem Secteur betreffen. Ech hunn och duerfir, oder mir hunn haut zesummen décidéiert, dass mer all hei um Dësch ginge sëtzen, all zesummen, d'ganz Collaborateure, souwuel vum Secteur, vum OGBL Secteur financier wéi vum Secteur services, wëll mer wollten domadder och ganz kloer weisen, dass mer eis Stäerkten an eis Kräften an deem Secteur wëlle verbreeden, ausbauen an och nach iwwert dat ewech verbesseren. Lo war, huet sech d'Fro un eis gestallt, déi lescht Méint, déi Walcampagne, sou wéi, wat fir eng Approche huele mer, fir gemeinsam mam Secteur kënnen déi Walcampagne unzegoen. A mir hunn laang diskutéiert a mir hunn och laang eis Käpp zesummegestreckt a mir hunn d'Problemer analyséiert. An du si mer eis eben eens ginn, dass mer géingen am Secteur eng Walcampagne lancéieren, déi thematesch opgebaut gëtt. Si gëtt thematesch opgebaut par rapport zu de Changementer, déi am Betrib, an dem Secteur stattfannen, an och par rapport zu den Défien, déi d'Leit, deene sech d'Leit mussen am Secteur an der Zukunft stellen. Mir erklären Iech herno e bësse méi am Detail, wéi mer déi, wéi mer déi Campagnë wëlle gestalten, wéi mer se och wäerten, wéi mer se wäerte virgoen am Secteur. Dat mécht d'Michèle herno. Mee. Ech mengen, ee vun den Haaptsujeten, mat deem mer eis emol direkt ausernaner gesat hunn, dat ass d'Digitalisatioun an d'Effete vun der Digitalisatioun an dësem Secteur. Ech mengen, mir wëssen all, dass de Secteur financier dans son ensemble ee vun deene Secteuren ass, deen am meeschte betraff ass vun der Digitalisatioun an de Changementer vun dëser Digitalisatioun op d'Aarbechtsplazen. Et sinn Sécherlech schonn ee gudden Deel vu Changementer, déi stattfonnt hunn am Secteur iwwert déi lescht Joren. Et si Plazen ofgebaut ginn. Et sinn awer och aner Plazen, déi hu sech misse fundamental par rapport zu deenen neien Defien adaptéieren. An et sinn awer och nei Plaze kreéiert ginn. An nei Plaze kreéieren, wëll een och domadder soen, méi qualitativ Plazen, méi. professionell Plazen an och méi spezialiséiert Plaze par rapport zu deenen existenten Emploi, deen de Moment am Secteur besteet. Dat ass natierlech fir d'Salariéen e groussen Defi. Si musse sech deem. selwechten adaptéieren an muss och vun fir ons als Gewerkschaften ass een vun eise groussen Suergen ass déi dass en d'Salariéen sech kënnen mat den néidegen Mëttelen an der neier Welt an der neier Digitalisatioun an der neier Welt an der neier moderner Welt vu muer kënnen adaptéieren awer deenen och muss garantéiert ginn dass hir Aarbechtsplaze kënnen erhale ginn an dat ass een Défi dee jo eigentlech net esou einfach ass, wëll ech mengen, déi nei Aarbechtsplazen, dat sinn nei Zorte vun Jobben, d'Organisatioun ass anescht a mir wëssen, dass am Secteur déi ganz Digitalisatioun, wéi gesot, ech hunn et scho gesot, nei Aarbechtsplazen, mee och nei Forme vun Aarbechtsplazen an nei Forme vun Aarbechtszäitorganisatiounen wäerte mat sech bréngen an am gaange sinn mat sech ze bréngen. Hautdesdaags, wa mir gewinnt waren, op d'Aarbecht ze kommen, an d'Salariéë gewinnt waren, op hir Aarbechtsplaz ze goen an ëmmer déi selwecht Aarbechtsplaz ze hunn, ass dat haut net méi ginn. Haut fannt der net méi onbedéngt ee fixe Büro, wou der moies kommt, Dir hutt Äre Laptop ënnert dem Aarm an da gëtt den Job gemaach, grad dee Moment, wou der sidd a wou der grad gebraucht gitt. Dat bedeit och, dass déi Disponibilitéit vun de Leit, eng ganz aner ass wéi déi, déi elo am Secteur nach de Fall ass. Ech mengen, d'Leit, duerch de Fait, dass se mat hire Laptopen ënnerwee sinn, gëtt et kee richtegen Droit à la déconnexion méi. An do stellt sech jo d'Fro, Wéini, wou hält den Droit à la déconnexion op a wou geet en un? Wéi laang muss déi Flexibilitéit, wéini mussen d'Leit flexibel sinn wärend den Zäiten? Ass et de Weekend? ass et jo kloer, mussen d'Leit kënnen dee Moment net connectéiert sinn, a wa se connectéiert sinn, da mussen dat och Aarbechtsplaze sinn an Aarbechtszäite sinn, déi an deem Moment och unerkannt ginn. Ech mengen effektiv, do stellt sech eng risen Erausfuerderung fir, gutt fir d'Gewerkschaften, mee awer och fir d'Salariéen am Secteur, a mir mussen dat accompagnéieren. Mir mussen och accompagnéieren, dass den d'Leit sech kënnen op hiren Aarbechtsplazen adaptéieren an och hir Aarbechtsplaze kënnen ofgeséchert sinn. Déi nei Défien, deene si sech stellen, ech mengen, do mussen d'Leit een Droit individuel à la formation, dee bleift an där ganzer neier Welt net aus. Well wann d'Leit sech net déi néideg Moyene kréien, fir sech kënnen ze adaptéieren, Op hir nei Défië vu muer, dann sinn se iergendwou ënnerwee, wäerten se op der Streck bleiwen. An ech mengen, dat, genau dat ass dat wat et heescht, évitéieren, dass en d'Leit an iergendenger Form an hire Betriber géinge vergiess ginn oder net d'Méiglechkeet kriten, sech esou ze forméieren, dass se se och kënnen déi nei Défiën unhuelen. An ech mengen, et gëtt och vill gesot, mir hunn. Et feelt eis u spezialiséierte Leit an allen Ecken, gëtt dat ëmmer iwwerall gezielt an gëtt och, da gëtt dat och, dee Moment gëtt sech beklot dodriwwer. A wann ech da gesinn, awer an de Secteure wivill qualifizéiert Personal mer hunn an dat ebe wéi gesot ganz oft net d'Méiglechkeet krëtt oder behält fir sech kënnen ze adaptéieren, wivill vun deene Ressourcë mer verléieren, ass dat een Défi, dee mer hunn an dee mer mussen och dergéint stellen. Ech menge mir, et kann net sinn, dass mer Leit an de Banken, wa se, sief et duerch eng Restrukturatioun oder duerch e Plan social oder duerch aner Weeër, hir Plaze verléieren, net erëm d'Méiglechkeet kréien, am Virfeld derfir ze suergen, dass se se am Secteur sech kënne reorientéieren oder am Betrib gegebenenfalls nei Weeër ze goen a kënnen hir Aarbechtsplaze behalen. Do derniewent, nieft der Formatioun, mengen ech, ass d'Conciliation vie familiale, vie professionnelle ee vun de grousse Sujeten, deen een net däerf vergiessen ze traitéieren, well och do ass et fir d'Leit extrem wichteg, dass se déi zwou Saache kënnen matenee verbannen. Wat och, wann Dir een, een, wann Dir net ee richtegen Droit à la déconnexion hutt an Dir hutt net richtegt, net ee richtegt Recht fir kënnen Ären Aarbechtsoflaf am Dag ze, esou ze accordéieren, dass Der dee Moment Är Conciliatioun kënnt maachen, ass dat och fir d'Leit am Secteur e Riseproblem. D'Garde vu Kanner ass jo ee vun de grousse Sujeten, dee mer och ëmmer diskutéieren, dass en d'Leit ebe kënnen ënnerwee jo och dann hiert Liewen, hiert eegent Liewen opbauen a sech deementspriechend och ajustéieren. Dat ass, ech mengen, d'Conciliation vie familiale, vie professionnelle ass och ee vun de Sujeten, dee mer ganz staark traitéiert hunn an eisen Newsletteren, wéi mer Iech se herno wäerte weisen. All déi Sujeten, Déi hänken alleguerten indirekt uneneen. Ech menge mer wëssen dat. D'Conciliatioun, d'Formatioun, nei Aarbechtsplazen, nei Forme vun Aarbechtszäiten, eng Generation Y zum Beispill, déi Jonk, deenen et ganz oft schwiereg gëtt, normal Aarbechtskontrakten ze kréien, wou ganz oft d'Prekaritéit vun den Aarbechtsplazen ëmmer méi grouss gëtt, well ganz, ganz vill vun deene Jonke kréie keen CDI méi, dat heescht e Contrat à durée indéterminée, wëll och dat ass een Trend, deen am Secteur extrem zouhëlt, dass en ëmmer méi Leit CDDe kréien an doduerch natierlech d'Précaritéit vun deene Jonken an d'Lut geet. Well wann déi Jonk keng fest Aarbechtskontrakte kréien, dann erlaabt et hinnen net, den Hotel Mama doheem ze verloossen an hir an hir eegent Liewen an de Grëff ze kréien. Souguer niewent deem gëtt jo och nach, kënnt jo och nach de Problem, dass versicht gëtt, ëmmer an de Kollektivverträg, mee och an de Secteuren individuell an de Betriber versicht gëtt, de Leit, virun allem deene Jonken, all Engagement, hir Paien no ënnen ze setzen am Numm vun enger Compétitivitéit, soi-disant kéinten se sech, kéinten, kéinten d'Augmentatioun vun de Salairen, kéinten se d'Betriber net méi verkraften a wäeren net méi konkurrenzfäeg. Alles dat bréngt mat sech, dass fir d'Salariéen et jo an deem Sënn net an déi an déi richteg Richtung geet. An ech mengen, eng Gewerkschaft, mir mussen als Gewerkschaft dofir suergen, dass eeben och d'Gewerkschaftsrechter an de Betriber, déi eis et erlaabt, op all deenen doe Sujeten, an all deenen doen Themen anzegräifen, sëft dat um Niveau vum Kollektivvertrag, wou de. deen nächste Kollektivvertrag, absolut déi Sujeten do mussen thematiséiert ginn an och wäerten vun ons aus Sujete sinn, déi mussen an d'Négociatiounen mat erakommen, mee awer och an de Betriber. An ech mengen, eis Delegéierten, déi brauchen deementspriechend jo och d'Hëllef an et muss eis erlaabt sinn, dass mir kënnen zesumme mat eisen Delegéierten präventiv déi dote Problemer eben an de Betriber wéi och am Secteur kënnen bekämpfen an derfir suergen, dass se se och ëmgesat ginn am Intérêt vun de Salariéen an net nëmmen am Intérêt vun den Employeuren. Well wann ee seet Flexibilisatioun, dann héiert ee ganz oft jo och vun Employeurssäit, dass d'Flexibilisatioun een Outil muss si fir d'Employeuren. Et kann awer net sinn, dass d'Flexibilisatioun just als Outil benotzt gëtt fir d'Employeuren. Nee, d'Flexibilitéit muss och am Intérêt vun de Salariéë stattfannen. Voilà, ech menge mir hunn zéng Themen, hu mir plus ou moins identifizéiert, wou mir wäerten an deenen nächste Méint traitéieren. Wou ech och nach eng Kéier wëll soen, dass mir als OGBL, Secteur financier, mir wëlle präventiv schaffen, mir wëllen och kollaborativ schaffen a mir wëllen net herno eng Plooschter sinn, just eng Plooschter sinn, fir d'Problemer zouzepechen. Mär wëlle wierklech aktiv mat eise mat eise Leit zesumme schaffen an dorëms geet et och, ëm d'Wichtigkeet no deene Wahlen eben den OGBL an eisem Secteur ze verstärken, fir eis nach méi Poids ze ginn, fir kënnen eis eis ganz Considératioune mee och eise ganze Programm an eis Sujeten, déi mer elo hei traitéieren, fir déi dee Moment kënnen. ze geréieren an och richteg unzegräifen. Sou Michèle, ech mengen elo ginn ech dir da e bëssen d'Wuert fir méi an d'Detailer vun eiser Campagne anzegoen. Voilà, jo merci Véronique. Wéi gesot, mir hunn virun e puer Méint eis Käpp zesummegestach a gekuckt fir gemeinsam eng Campagne op d'Been ze stellen fir dee ganzen Iwwerschneidungsberäich an Tëscheberäich, deen och tëschent eise Syndikater Läit an, deen vläicht soss riskéiert ze kuerz ze kommen, besser ofzedecken a fir einfach méi effizient, méi flott a besoinsorientéiert ze schaffen. Natierlech och fir d'Präsenz vum OGBL an deene Beräicher ze stäerken, well och, oder besser gesot grad an engem digitalen Zäitalter ass gewerkschaftlech Organisatioun net nëmme wichteg, mee onverzichtbar. Wat elo de Secteur vun de Servicer ugeet, dat ass e ganz breeden, villfältege Beräich. Dat ass och e Wirtschaftsberäich, dee souzesoen en pleine expansion ass, dat heescht, dee ganz staark a séier wiisst, dee sech awer och ganz staark a séier ëmmer verännert. An et ass och sécher een Zukunftssecteur, wou nei Saachen entstinn. An dofir wëlle mir als OGBL eis och verstäerkt ëm dee Beräich këmmeren an do eis Präsenz ausbauen, notamment natierlech och bei de Wahlen, dat ass en affichéiert Zil, wat mer aus Syndicat Services a Syndicat Secteur Financier hunn. An d'Zil ass natierlech, fir do einfach eng besser Salariatsvertriedung, eng méi équilibréiert, eng méi gesond Aarbechtswelt kënnen mat ze gestalten an ze schafen. Bon, innerhalb vun deem breede Service-Secteur gëtt et dann e ganzen Deel, dee ganz no an der Problematik, am Alldag, am Erliewe vun de Salariéen um Secteur financier läit, beziehungsweise sech carrément iwwerschneit. Wat sinn déi Deeler? Fir elo einfach ganz konkret dat ze erklären, Dat sinn zum Beispill d'PSFen, dat heescht, dat sinn Entreprisen, dat si keng Banken, Déi hunn awer e spezielle Statut a schaffe fir de Secteur financier. An deemno wéi eng prezis Aktivitéit se hunn, fale se dann entweder am Secteur financier oder bei eis an de Servicer. Fir e Beispill ze ginn, wat géif an d'Servicer falen, wär zum Beispill eng wierklech IT-Boîte, déi awer e PASF-Statut huet a fir e Secteur financier schafft. Dat ass da keng reng Bankenaktivitéit, mee et ass awer alles iergendwou ëmmer e Lien do. Dat sinn awer och d'Fiduciairen, dat sinn d'Auditfirmen, dat ass dee ganze Consulting-Beräich, wat wierklech e breede wuessende Beräich ass. Et sinn awer och generell d'ICT-Entreprisen, also dee ganzen Informatiouns a Kommunikatiounstechnologiesecteur an all senge verschiddene Facetten. An Souguer vläicht bei aneren Aktivitéite stellen sech och gemeinsam Froen, souguer an Ingenieurien, souguer an Architekturbüroen sinn all déi Themen, déi d'Véronique elo opgelëscht huet, e grousse Problem am Alldag vun de Salariéen an déi musse gereegelt ginn. Voilà, natierlech ass och an deene Secteuren de Loun eng wichteg Fro, Wat verdéngen ech, wat ass meng Karriär? Mee et ass hautdesdaags bei wäitem net méi déi eenzeg Prioritéit. Do sinn och déi Froe vun Aarbechtszäit, vun Aarbechtsorganisatioun, vu qualitativen Aspecten, déi einfach ëmmer méi wichteg ginn. An dofir hu mer decidéiert, eng Campagne ze maachen, déi sech wierklech dorop fokusséiert, well dat vläicht Theme sinn, déi oft net esou am Virdergrond stinn, et schwätzt een ëmmer vu Kollektivverträg, vu Lounverhandlungen, mee wann ee schafft, an ech mengen Dir selwer als Salarié wësst dat och, wann een all Woch 40 Stonnen a méi op der Aarbecht ass, ass et immens wichteg, wéi qualitativ héichwäerteg en Job ass. Voilà, do hu mer dann eng Rei Saachen identifizéiert. Ech gi lo net laang op d'Digitaliséierung an, dat huet d'Véronique Merinsch laang a breet gemaach. Just fir ze soen, och an de Servicer ass dat en Top-Thema. Wann ech zum Beispill alles zuelen, wat ICT-Beräich ass, wann ech do kucken, wat do vu Changementer sinn, Entreprisen opkaaft ginn, fusionéiert ginn, nees gespléckt ginn, transferéiert ginn an dann deelweis och carrément ofgebaut ginn. An da gi Sozialpläng gemaach an de Maintien dans l'emploi kënnt einfach ze kuerz. Da weess een, dass dat en Thema ass, wat onbedéngt muss behandelt ginn a wou mer musse Léisunge fannen a wou mer aus Gewerkschaft musse present sinn an d'Leit ënnerstëtzen. Voilà, ech mengen och d'Nécessitéit, fir dann an där digitaliséierter Welt nei Rechter anzeféieren, huet d'Véronique laang a breet gesot, an d'Wichtigkeet vun der Vereenbarkeet vu Beruff a Famill. Natierlech spillt och do d'Gesondheet op der Aarbecht nach eng Roll, sief et de Stress, sief et d'Intensitéit, genau esou wéi awer och déi ganz nei, Workspace-Konzepter, ech mengen, Dir kennt dat alles, Open Space, Paperless Office, all déi Begrëffer, déi soi-disant solle modern a flott sinn, déi meeschtens awer einfach nëmme käschtenspuerend sinn a fir d'Leit op der Aarbecht och eng ganz Rei konkret Problemer bedeiten. Alles dat wëlle mer och ugoen. Aus OGBL-Syndikater, Secteur financier a Servicer, zesumme mat de Leit um Terrain, mat den Delegéierten, gewielten Personalvertrieder. Voilà, et ass also extrem wichteg, dass déi Froen geléist ginn fir d'Leit an de Betriber. Et ass wichteg, dass se am Sozialdialog geléist ginn, also zesummen mat de Salariatsvertrieder, zesummen mat der Gewerkschaft, well d'Gewerkschaft do einfach déi ass, déi déi néideg Expertise huet. alle Wirtschaftsberäicher aktiv ass an déi einfach eng Verhandlungskompetenz huet, fir do och Saache kënnen duerchzesetzen. Bon, ech mengen, den OGBL huet och an deene Secteuren, wou e present ass, an och virun allem do, wou en majoritär ass, gewisen, wéi eng Duerchsetzungsfäegkeet en huet, wa mir d'Méiglechkeet hunn ze gestalten, wéi eng Verbesserunge mir do kënnen erreechen. A fir eis ass et och kloer, dass dat bescht Instrument, fir all déi Froen ze léisen, de Kollektivvertrag ass a bleift. Et ass nämlech net nëmmen esou, dass de Kollektivvertrag en historescht Instrument ass, dat ass e ganz sécher, mee et ass och en immens modernt, en adaptéiert an en adaptabelt Instrument, wou mer all déi dote Froe kéinte léisen. An de Banke gëtt et e Kollektivvertrag. Ech weess, datt do d'Véronique an seng Leit sech ganz vill engagéiert hu fir zum Beispill alles, wat Formatioun ass. Et ginn awer och vill Beräicher, wou dat net de Fall ass. Ech hu virdru vun de Fiduciairë geschwat, ech hu vun Audit geschwat, ech hu vu Consulting geschwat. Déi Beräicher falen iënner kee Kollektivvertrag. An do ass et à la tête du client. An déi Saache sinn ëmmer zum Nodeel vun de Salariéen schlussendlech. A se erlaben et absolut net, sektoriell Garantien, zum Beispill beim Maintien dans l'emploi, auszehandelen. Voilà, dofir ass et kloer, dass mir eis wëlle staark maache fir all déi Themen, fir déi Leit an all deene breede Beräicher, Secteur financier, Secteur services, a dass mer wëlle de Leit hëllefen, an der Aarbechtswelt vum 21. Joerhonnert all déi Defien ze bewältegen. Bon, ech menge mir hu lo vill geschwat an enger digitaler Welt. Eis Campagne wollte mer och dorops adaptéieren, an zwar si mer dofir net nëmme beim geschriwwene Wuert, Dat hu mer och. Ech mengen, mir hunn Newsletteren, mir loossen déi klassesch drécken, wéi dat nach ëmmer de Fall ass. Mir hunn awer probéiert, dat e bësse méi opgelockert ze gestalten, ouni Bläiwüsten, déi d'Leit ofschrecken, an trotzdeem d'Inhalter ze wahren an Aussoe kënnen ze maachen. a gläichzäiteg fir och all Generatiounen unzeschwätzen, déi Jonk, mee awer och déi méi Erfaren, déi digital an déi analog, hu mer dann och en Internetsite, mir si present op de soziale Medien, mir hu Videoe gedréit mam Alkas, dem Konzept Een Thema, eng Thematik, wou mer probéiere ganz konkret ze erklären, ëm wat geet et a wéifern sinn d'Leit Salariéen an hirem Alldag dovunner affektéiert a wat seet den OGBL aus ganz konkret Fuerderungen a Léisungsvirschléi, fir wierklech konkret ze erklären, wou ass de Problem a wat kënne mir zesumme maache wa mer eis engagéieren. Voilà, mir hunn och nach e puer flott Gadgets, déi awer och. inhaltlech Gadgets sinn an net iergendeppes, wat elo sënnlos ass, zum Beispill eis Béierdeckel, kann och e Waasserdeckel si fir déi Leit, déi wëllen onalkoholesch liewen, wou mer dann, ech mengen, Dir hutt se all an Ärer Pressemapp, déi verschidden Themen hu mat enger klenger Erklärung hannendrop a mat enger klenger Illustratioun, déi dat Ganzt e bëssen opgelackert. virstellt, ouni deem Ganzen awer de Seriö vun der Saach ze huelen, well ech mengen, et ass eng ganz seriö Thematik hei, eng wichteg Thematik an eng Thematik, wou et ëm d'Zukunft vun eisem Liewen an eisem Schaffe geet a wou mir dat wëllen als OGBL-Syndikater verbesseren.